Eŋegbee le veve ɖe be míade asixɔxɔ Eŋegbee ŋu. Nyemedi be maƒo nu boo o ta mawɔe very short na miniti atɔ̃ tututu. Mekpɔ be ame geɖewo le konyi faa, ame geɖewo le vɔvɔ̃ na mía ɖegbee, ame geɖewo medi be yewoado Ŋegbee le amewo dome o. Ame geɖewo le vɔvɔ̃ be ne yewodo Ŋegbee woava kpɔe be yewonye Ŋeawoe. Vɔ nye me kpɔe be defu menyo. Edefu menyo. Me ma video ya ne wa su wosi. Be no tasi agbe ma menyo. Mm, ma kpe ɖe mi ŋu. Eya ta me va mɔ si. E ma kɔ evegbe ƒe keyboard kɔ da ɖe video ya gɔme kple susu be ewo eve ŋutsu nyɔnu na kpɔe ne na zin. Ne mi nɔ suku ɖe ɖe wo nɔ naɖe wɔ kpli mi, yi me kpɔe be enye efu fiafia me, yi me kpɔe be enye be manya manya me ya wowɔe le vevitɔ mia ƒe teacher we. Mhm. Nu yi wo nɔ wɔ nye be wo nɔ mia ƒo haɖe be mi le eʋe gbe do ta be me ga do ve na kola o. Egbe ɖe sia ɖe yi ke mi le dodo kablegbe doe le kula tse la, mia de gbe ye. Eblu gbe doe le ɖe mía degbe ye, sisala gbe doe le ɖe ye, dagomba gbe doe le ɖe mía degbe ye. Nuta si mía ƒoƒo ɖe ta. Mi dasi le ɖeviɔwo nu tsi kple mía degbe. Ekpɔ a? Mía ƒe titsa wo yi ne nye titsa yi nye eve me titsa. Ne na bia ɖokuiwo se be le viwo ƒo be me ga do wo degbe ne do ame bubu ƒe gbe ɖe ta nya ka ta ye? Susu ka ta ye? Nuka nèle wɔwɔ kple ɖevia? Adaganawo bu ɖe ayame. Lododoawo bu ɖe ayame. Míawo ɖe fi ne mí yie. Vɔ ne mí yi ɖe dodokpɔ ŋlɔƒe ɖe, wonɔ idioms and idiomatic expression na mí le English gbe me. Mía de gbe ya? Mɛɖe kuku loo nyabiase, mía de gbe ya? Mɛɖe kuku. Ne ènye titsa ɖe, dze agbagba nàbia ɖokuiwò se be ɖe nyateƒe lɔ, enu yi wòwɔna le ɖe mele kpekpe ɖe eve dukɔ ŋu alo ɖe mele kpekpe ɖe wò ŋutɔ wò titsa ŋu kurakurakura. Bia ɖokuiwò se be ɖe nèle kpekpe ɖe ɖokuiwò ŋua? Woƒe dzidzimeviwo no va nɔ yevu gbedoxɔe vɔa? Eya nye nya yi medi be makɔ da ɖe wò ŋku me fia eya. Mewɔ miniti eve vɔ, magayi ɖe edzi be. Nui na be mete ŋu le kpekpeme mena kpekpemea ɖe gbe yinye me kpɔ. Eya nye be edɔmanɔamesi. Mese blugbe hade be wotsi nam be mado blugbe ne mesi gbe dɔ yi ma me be mawɔ ɖe yi mate ŋu awɔ dɔ o. Eya ta mesrɔ̃ blugbea. Nye mete ŋu ne do ya o. Vɔ medoe kɔ wɔ dɔ. Sue yi le asinye ɖe mate ŋu akɔ nɔ bluawo dome. Eya ta miwɔe. Ta nu yi medi be ʋe ŋutsu ʋe nyɔnuwo no se, mía tɔ yiwo le du kplɔ o, mía tɔ yiwo nye politician woe, eyae nye be no dze agba, no na edɔ ne nɔ aƒe na mi. Mahiã be mi dzo le aƒe mi va yi do ame bubu ƒe gbe aƒe mia se gbe o. Nume si gbe la mia ƒe nu wɔ nublanui. Bia se be eʋe ŋutsu kple nyɔnu nene le Accra gbɔ me ɖa? Wu ame nene yata aƒe mia mia deduwo wo di be yiwo atrɔ zɔ aƒe do hade be edɔ manɔ aƒe ta. Migration is free. Deme dzo le kɔƒea me aƒe me va akra dzo le akra aƒe me va le teƒe me le fifia. Ta nuka gblɔ me le? Ne ɖe dɔla e dɔ le aƒe ɖe anye ne manɔ aƒe. Mía tɔ wo, mí le aƒea do tso gbeɖegbe ke. Asixɔxɔ ne nɔ mía de duɔ me míaƒe gbee ŋu ɖe, eya nye be mía na dɔ ne nɔ aƒe. Ne mía kɔ mía de gbe, ne yi ɖe Arab wo me e Arabic ya wo le dodo kɔ le dɔ wɔ. The most commonest language le Asia eya wo le yɔyɔ be Urdu. Urdu ya ame sia ame le dodo. Arab wo le do, ame sia ame klɔe le do. the most commonest language le Volta region mitsɔ le Volta region kɔ yi ɖe eh, Togo kɔ yi ɖe Benin eya nye eŋegbe factory nene le mía si ne mídi be míade asi xɔxɔ gbea ŋu ɖe eya anye be dɔ nenɔ mía si aƒe ɖeviwo ate asi ŋu kpekpe na woƒe gbe ekema teacher tsɛ ɖe míana incentive mina míana teacher wo incentive Nu ya ana be woado ŋusẽ wo be ne woate ŋu afia eŋegbe. Eŋegbe fafia le YouTube fifia ame wo le avu o. Wole nu fia. Yie dzidzɔ ne mekpɔ mía tɔwo. Me subscribe na channel wo be sugbɔ. Vɔ nye me gale video wo kpɔ frequently o. Eya nye me gale notification vɔ nye me nya o. Mi di be ɖe mía ƒe gbeɛ ɖe ne li ke. Ne wo me nya o ɖe me le tsitsi na wo be mía ƒe gbeɛ ɖe eya nye gbewo ƒete ƒete ƒete ƒe tatɔ. Egbeo pɛtɛpɛtɛ petatɔ. Miawoe ƒo nu dzigbidegbeɛ se apo te ŋu deɛ gbe. It's very simple. Procedure-ae. Miawo ƒo nu kple nature ya o tɔ na mi instantly. Ne eva le ŋu gbe do in the name of in the name of in the name of va se ɖe gbeya ta mekpɔ xɔ ta ŋu ɖoɖo nɛ o. Nyema ƒo nu akpa o. Mewɔ minute atɔ vɔ adelia nye ma me yi.

Nye me kpɔ ke ɖe yovo ɖe ke ŋu vɔ mía woe mi le tɔtɔ I am I am Dixon I am Harrison I am Joseph yɔ ŋkɔ wɛ yovo ɖe ke me va tsɔ mía bo ŋkɔ o lo. Ok yovo mi mi le yovugbe do kple susu be mia wɔ dɔ na yovowe ne wo xe fe na mi vɔ mia ƒe ŋkɔ tse mia kɔ na wa enya bia se tsi na nɔviwe be me be ɖe you should put you should be proud of your name edzi ne dzɔ wɔ be wo nye ʋetɔ.